Ĩyo nĩyo ĩka ya rĩu ũka. Ĩĩ. Nĩ ngwendaga ũtũteithũrane na Wamanyara. Aha. He handũ tũtaraiguana, Ĩĩ. tũtirahotana. Ĩĩ. Ndũĩ Wama- Wamanyara rĩ, ndoĩ kĩndũ gĩtagwo investments. Aha. No nĩ- ndigũkĩmũhũra mũno no akĩ tondũ nĩ wa nĩ wa ĩtagwo merry-go-round. Ĩĩ. No rĩu rĩ, na merry-go-round nĩ ũndũ mũikagia kanyamũ. Ĩĩ. No rĩu haha harĩ handũ hamwe tũra- tũretanĩra mĩrura. Ĩĩ.

Ehe. cioka milioni igana rĩrĩ Ndĩmwe. tũriũkie gĩthei gĩkĩ Ehe. kĩa majani Kĩa kahũa. gĩa kahũa Ĩĩ. twambĩrĩrie gwĩthĩĩra kahũa gaitũ Ehe. na gũpaki Ĩĩ. tũkendia rũraya Ĩĩ. ani tũrĩrĩhaga arĩmi Ĩĩ. rĩu mbeca iria igũkĩoneka iria ciagĩtigara twarĩha rĩ Ĩĩ.

Ndũreke twendie tũgũ, kagũnda ndĩ nako na haha, twatũre gacunjĩ, mũgũnda ndĩ naguo mairo inya. Ehe. ndware mirioni igĩrĩ Ĩĩ. na andũ acio angĩ makĩrikwo nĩ mauga nĩ makwĩrutĩra Ĩĩ. akambĩria kũnegena ĩ twanaigua maũndũ ma mũthemba ũcio ũ nĩ mbeca nĩ ikũra Wa Manyara, wa Kariũki. ũhoro ũcio ndaheo nĩ Damiano rĩ, nĩkĩ ũrona kĩrĩ kĩũru naguo? Wa Kariũki niĩ ũhoro wa kwendia mĩgũnda ndikwenda. Ĩĩ. Tondũ Ndamiano arenda kwendia mũgũnda, na mũgũnda ũcio arenda kwendia nĩ mũgũnda ũmwe witũ mwega mũno. Ĩĩ. Atĩ nĩguo one mirioni cigana? Igĩrĩ. Atwarĩre athũngũ. Ndũngĩramakio nĩ Nĩguo mũndũ. aheo cia gwa kahũa. Ndũngĩramakio nĩ kũu mũno tondũ rĩ, ona mũgũnda ũcio rĩ, ona inyuĩ no kũgũra mwagũrĩte. Akĩrĩ guo. Wa Kariũki,

nake mundu ni kagunda ta damiano ri ĩĩ no akendie mwikire mbeca haha wira-ini uyu uroka ku- kunyitirwo ni muthungu muture muriagira kiganda kiu ringi milioni icio igiri wonage ona no ukorwo muriheagwo milioni igiri o mwaka o mwaka kahua kagacira kana makiria kana makiria no ni uri ngienda kuga ri Tondũ gũtikĩrĩ, gũtirĩ mũndũ ũthiaga gwetha nyamũ ya gĩthaka-inĩ, gĩthaka agĩtigĩraga mĩigua, tondũ ndangĩkĩinũka na nyama. Ũngĩtigĩra ũgekĩrwo nĩ mĩigua gĩthaka rĩu ndũngĩinũka na nyama? Niĩ ingi- ingĩmwĩra inyuĩ ta andũ a nyũmba tondũ ona niĩ ndaigua tarĩ kaũndũ kega kau rĩ, na niĩ nĩ thoma thomaga ngaigua ũhoro wa kahũa ũrĩa karendekana rũraya na gũkũ andũ nĩ mathũkirie rĩ, kũu kangĩoneka gacĩra na ithuĩ no karehe mbeca rĩ, niĩ ndamenya no ingĩkwĩra wendie Wendia mũgũnda ũcio rĩ, ona niĩ no ngũthiĩ kũmenya kũrĩa ngũruta tũmanĩrĩrie. Komba. Nĩ ngwetha Gwa milioni Kariũki. igĩrĩ Nĩ ũĩ thikũ ici mũndũ ndangĩendia mũgũnda e wiki no mũhaka matwarane na mũtumia wake. nĩkĩo ũrerwo. Ndĩraigua ũkĩra Damiano endie. Ndĩrakwĩra Na ndarĩ atĩrĩrĩ. hĩndĩ angĩendia itetĩkĩrĩte. Eka Ko- atĩ- Ko ndĩrenda endia ũtoĩ rĩ, Ĩĩ. nda- ndingĩraugĩra haha. Oh. Tondũ ndingĩkĩaga kũndũ ingĩmũtwara twarĩrie kuo, ko ndĩrenda Ĩĩ, gũkũhitha. ĩĩ. Tũrakwĩra ũguo nĩgetha rĩrĩa arĩkwĩra mũgathaĩne kũrĩa kwa mbũndire Mm. no gũthaĩ no rĩthaĩna tondũ nĩ ũndũ mwega aragwĩka Mm. mũthuri ũyũ indo ici aretha rĩ ona tiwe ũkũrĩa na ndeno nĩ ciana ciaku arethera tiguo rĩ koguo no ngĩramunyita mbaru wega mũno ningĩ gĩkũyũ augire atĩrĩ gwĩtigĩra ndaũ nĩ kũhara nĩkũhara Ah, kaĩ wenda kĩ. kuga atĩa wakariũki noga atĩrĩ mũndũ retigĩra gwĩka ũndũ rĩ Eh.